Tuzan ka chimmi zong hi Jesuh Khrih a thihnak le a thawhthannak lei atu zan hi Jesuh an rawi zan le Jesuh kha chiti an thu zan le Jesuh an tlaih zan le Jesuh Bawipa zan rian ei zan le Peter nih a hlawtnak kong vialte le Jesuh an tlaihnak le Gethsemane dum ah thla a camnak vialte kong kha ka chim lai. Mah kha kha minung pa zeizadah an te le cu minung pawl hna nih cun zeitindah an ruah zeitindah an hmuhning si nang kha atu vun nai tel ve va si lai kaw zeitindah na ruah Kanmah nih kan, kan ti tawnmi cu Judah mi hna nih kan hnu zarpini ah khan Hosana, Hosana tiah an au le Bawipa kan kham cang, kham tuah, kham tuah, Bawipa kan kham tuah tiah an au cang. Amah lawnglawng khamtu a si. Khamtu Pathian Isaiah chungah cun keimah lawnglawng nangmah an sertu hna le an khamtu hna ka si. Keimah hi nan Pathian ka si, keimah lawnglawng nih kan khamh hna ti. Khamtu Jehovah Pathian kha amah Jesuh si ti kha fiang tein an theih kan ti lai maw? Bawipa nih auhter hna kan ti lai maw? An au le, Hosana, Hosana ti bak in an au. Farasi mi pawl nih an ra le Bawipa hnaan chit tu hi pawl nih daiter hna ti Bawipa Jesuh nih a anmah an dai cu lung te kip an au lai ti a ti hna ha ma pawl nih cun thaizing tuzan le thaizing ah khan thah ko thah ko ti an au ṭhan lai. Kanmah nih kan ruah ning ah cu a a si bal lai lo. Kanmah cu vai tel ve usulaw cuti cu ka ti bal lai lo a timi lawngte kan si lai. Duahin ah zan zarpini ah khan hosana hosana na ti le atu ah hin that ko that ko na ti hnga maw ka ti lai lo a timi lawngte kan si ko lai. Asinain meeting kan tuah kan tuah le mah lei cu kal ding kan ti la keimah cu ka kal than lai lo e keimah cu ka kal than lai lo e ka man lo e ka dam lo e ti than mi lawng te phu kan kan cawn cia mi kha vun ra vun ra pi uslaw atu ah kan cawn cia mi vialte kha kan thinlung vun chia uslaw Hika vunrel ka duhmi cu Jesuh kha chiti an thuhnak kong vunrel ta ka duh. Jesuh kha Matthaih dal, dal kul le dal ruk ah khan ka vun rel lai i Jesuh ka Bethani khua thing i thinghmui Simon inn ah khan a um lio ah nu pakhat a ra riangmang i Lungrang thawl khat tein zihmui man a fak ngaingaimi kha a rak i put i rawl an ei lioah khan a lu ah a toih. A zultu nih khan cucu an hmuh tikah an thin a hung. he maka cu ka dir ta i nai kha a zumtu hna cu a ngaingai te cun an bawipa jesuh zihmui i an toihpiak ruangah khan a thinhung ding ma an si lai ai lawm ding da an si lai a ngaingai lo ta ka cun Jesuh, Jesuh zultu hna kan timi hna hi Jesuh he nifatin a ummi hna, Jesuh nih changreu a karhter tikah a phawtu hna, tlangtlatu hna, Jesuh nih rian a ṭuannak paoh ah Jesuh he nai bik a ummi hna an si ko. Asinain an bawipa kha zihmui toih cu sersat silo cu aw zihmui am vun toih te ah khan an thin a hung i minung cu cu menmen cu kan si Jesuh nih a zultu pawl cheukhat kha nanmah nih nan ka zulmi tham cu ka karhtermi changreu ei nu ah a rami nan si a timi hna tampi Mah bantuk cu kan si ve sual nakhnga law kan nunnak i chehchan hna usih. Hika le zihmui cu a vun toih tikah a man a fak taktakmi a vun toih tikah khan a zultu hna kha an thin a hung i zeicahtiah zeicahdah hi thil hi hitihin a sawsam e hi zimui hi tangka tampi in zuar i tangka cu mi sifak a pe khawh ding a si ṭung an ti kha a zultu na ṭhahnem san an ṭhahnem an ngainak cu phundang deuh ngai rak si cu mu asinate anmah nih a ṭha an timi kha Jesuh duh zong a si ma hi kan Jesuh nih timi cu Jesuh nih an i ceihmi kha a theih i zeicahdah hi minu hi hnan an hnawh a tuahmi hi thil ṭha le thil dawh pei a si cu a si hi Jesuh nih minu nih a cungah zihmui a tawimi kha Jesuh ai lawm a zultu hna an thil a hau a zultu hna nih cun misifak zawn kan ruah an va ti lai ma mu Asinain Jesuh nih an tuahmi thil ṭha a si. Jesuh ai lo. Nangmah le kei zeitin dah kan um lai? Hika hin ka vun pe chap duhmi cu Jesuh nih sifak mi sifak cu a zungzal a pei nan sin an um ko cu kei cu a zungzal nan sin ka um ṭung lai lo zimui ka pum i a tawi hi vui awk ca i a ka timtuah pei a si cu hi hi phil hlah u hi thongṭha hi vawlei cung khuazakip i an chimnak hmun paoh ah a tuahmi Thil hi amah philhlonak dik ah chin a si zungzal lai tiah ti hna. Nangmah le keimah zeitindah Jesuh cungah lungputnak kan ngei ve? A zultu hna kong cu ka vun chim ṭhan ta rih lai. A zultu hna cu Jesuh caah Pumpek hmanh a ngamhmi an si natein an ruahnak ah Jesuh nih a cohlang lo. Minung kan ruahnak le Pathian ruahnak he ai dang tawn. Kanmah nih a ṭha kan timi ka Bawipa nih a ṭha lo a ti kho. Zeimaw caan ahcun minung kan si caah innchungkhar tuntok ka saknak zongah khua kan ruat tawn. Hihi ṭha deuh hnga maw, hihi ṭha deuh hnga maw, hihi ṭha deuh hnga maw tiah kan ruat. Sinatiin kan ruahmi ah khan kan Pathian lei kan kalnak ca khan a ṭha te Pathian pek dingmi le Pathian chaw kha kanmah nih duhpoh in kanmah ruahnak in a ṭha deuh hnga ti a ti ding kan si lo. Minu nih cun zimui aman a sung taktakmi cu Jesuh kha a hmuh tikah ṭhak sian lonak lungthin a ngei lo. Khatalei ah mah kha zimui kha zeizat man dah a si ti mak lei an nan zoh si ahcun ma zimui kha an zuar si ahcun he ti zathum man a si ti. Jesuh kha zeizat an zuar? Sawmthu. Zihmui man kha zathu. Minung man in minung pahra man bak kha Jesuh caah ui lo te na pek. Hallelujah. Nang male ke mate kan ngei mi Jesuh ca ui mi kan ngei mo. A tak tak talo cun kan ni cu Jesuh tan tu kan si, Jesuh nu tu kan si, Jesuh lo cun tiah kan ti lai na te in Thilṭha Jesuh cu pakhat kha in tuah tikah thinhung in kan um sual maw? Kan nunnak i check hna usih. Ka chimmi hi nan tlai kho hnga maw? Atu hi kan zapi tein Jesuh he kan um ti ti kha nan lungthin chungah i cheu law mata cun nan lung a piang lai. tuanbia va chim sawhsawh kha si loin kanmah pawl hi a zultu le Jesuh pawngkam i a ummi kan si ti bantuk kha nan thinlung chia u law atu ah hin Jesuh an tlaih lai ah Jesuh pawngkam ah kan um ti kha nan lungthin chia u law cuticun nan lung a fiang kho lai A ngaingai te cu Jesuh nih a zultu hna sinah thil tampi a chimh hna. A thih lainak kong le a thawhṭhannak kong zong a chimh hna. Cun an ka rawi lai i an ka tlaih lai i an ka thah lai. Mi fapa cu, mi fapa cu, tiah a ti lengmang. Jesuh nih bia a chim tikah hin sullam a ngei ngai. Zeimaw caan cu ka pa tiah a ti. Zeimaw caan cu mi fapa a ti. Mi fapa a ti tikah khan midangpi kha a va lo. Asinain Jesuh nih a chim cu amah kong a si. Cheukhat nih an theithiam lo. Jesuh nih a ṭha te a chim dih cang ko hna nak te khan Jesuh nih a thih lai ding dirhmun a phan te zongah khan a zumtu hna nih zeihmanh an tuahpiakmi a um lo. An pawngkam ah minu nih a ra i a ngeimi kha ui lo tein Jesuh ca a tuahmi tu ah khan an thin a hung. Cu bantuk cu kan si ve nakhnga lo kan nunnak ralring hna usih. Pakhat hnu pakhat in ka kal sia cun a sau tuk lai caah khan a tawinak in ka vun chim lai. Mathai kul le ruk, cang kul le changlih lei kan zoh si ahcun hika aw canglei sal in kan rel a si ahcun a sau tuk lai ca cang kul le cang ruangah kan cang kul le uh, cang li ah kan rel lai i mi fapa cu Cathiang nih a thi lai a timi khan a thi lai. Sihmanhsehlaw mi fapa a rawitu caah cun ngeichia a si ko. Cu pa cu chuak loin rak um lawlaw selaw a ca a ṭha deuh hnga, tiah a ti. Jesuh a rawitu hi hi kaa lam hlah pi Farasi mi hna le Sadusi mi hna an si lo. Kan lungthin ah chia hna u sih. Khrihfabu ah hnahnawhnak a chuahpitu hi bu dang an rak si lai lo. Nangmah maw keimah maw kan si kho. Jesuh a rawitu hi a ngaingai te cu Jesuh pawngah rawl a ei i Jesuh a ṭanh i Jesuh hram ah a ummi a si. Sihmanhsehlaw thil pakhatkhat ruangah a lung chungah Satan a lut caah a si. Maka te cu vun pial ta ka duh. Minung lungthin ruahnak ai dang cio mi lawm te kan si caah khan minung lungthin ruahnak ai dang cio mi lawng te kan si tik ah kan khuakhan kan lairelnak ah mi pakhat cungah kan lung a tlin lo ruang ah kan lungthin ah setan nih hmunhma a lak nak hnga lo i ralring u ti kha ca kan duh. Tahchunhnak ah, hika hin ka unaupa uh, Lian, Lianci he pei Lianci he bia kan i al ruangah bia kan i al ruangah khan a phunphun ka ruat i pum duh lonak tiang le tholawm pek duh lonak tiang Pakhatkhat tuah duh Pathian lei amah le amah le keimah bia kan i almi le amah le keimah mi meeting ah bia kan i almi le kan i simi ruangah khan Pathian lei kan kalnak a kan dawntu a sinak hnga lo ding caah a biapi taktakmi a si. A ngaingai lo cu Jesuh a zultu cu mi tampi an si lo. Minung pahleihnih te an si. Mah hmanh cu Jesuh paw ah a um pengmi an si. Sina belte in pakhat lungthin ahcun Satan nih hmunhma a lak ai. Kan i ralring lo ahcun mu, kan daithlang sual ahcun mu, Satan nih kan, kan lungthin a hmunhma a lak. Cu tikah cun zeidah tuah duhnak lungthin a ngei? Judas nih zeidah tuah duhnak lungthin a ngei ti cun Jesuh rawi duhnak lungthin a ngei ko. Jesuh rawi duhnak lungthin a ngei le a va kal le khawngsi pawl hna sinah khan a si ahcun zeitindah a va tu a va ti hna ti seh cun Jesuh hi nan kut a kan chanh ah a va si ahcun zeidah nan ka pek lai tiah a va ti hna cu amah le lam nih. Farasi mi hna le Sadusi mi pawl hna nih khan nangman i rawi ko khomsi mi pawl hna nih khan zangfahnak tein nangman i rawi ko an ti lo amah le lam tu nih khan zeidah nan ka pek lai amah nih va ti ko hna hika hi an timi cu tangka sawmthum kan in pek lai hi minung kan nunnak ah tangka hi a biapi taktak le Mizoram lam kan caw lio ah lungpang pi um le ma lungpang hi zeitin ah kan caw khawh hnga minung nih caw khawh ding si lo e ka ti le pakhat pa nih a timi cu lungpang cu mah lungpang te hna cu na chim minung hawng hman hi tangkan ca tan khawh lungpang te hna cu fawi tuk a si lai a ti le a chim ning bantuk cun zarkhat zar hnih pia cu ma lungpang pia cun lampi cu ra ko Tangka hi thil a ti kho taktakmi a si. Pathian lei kan kalnak zongah tangka kan i ralring lo ahcun tangka kan kawlnak ah thlen a fawi te. A, a, a pehtlai lopi va chim ko ning law, they are Melbourne kan um lio ah khan kan unu uh, Hakha ummi a hawi le kan biarum taktak an si lai. Tangka uh, ngui hlui kan ti lai cu ngui hlui kha mifel te he tuah kan duh e. Kan unu nih nanmah nih tuah u law ti ah a ṭha lai lo. Zeiruangte cun sipuazi timi cu thlenret kha a ding te kan sim sia cu kan niam mi um lai lo ca khan thlenret kha a niam deuh in chim a hau lai ca khan lih lengmang kha a hau lai ca khan a si kho lo. anmah zong nih cu mirum ngai si le an ka bawm man zat cu ka pek hrim hna lai a kan ti cu oh foite ka ek ti ba kan lak bak in khen thluahmah ding cu si ko eh asina belte ka ka ti mi cu a sipuazi ka tuah lai ti sia cun pastor sinak i i phuah ta ha cu ti lo ahcun a si kho lo e ka ka rak ti cu ni cu ka langhter duhmi cu phaisa cu thil a ti kho i mi thinlung zong a hrawh kho i mi thinlung zong a sersiam khomi a si ve. Hika Judah Iskariot nih cun khatalei ah minu minu nih tangka Jesuh lu cung a chit i a tawihmi hna kha aman zong kha Judah Iskariot nih cu a tuak dih. Zeizadah si lai ti kha tuak dih. Khatalei ah Markley le Johan lei nan rel cu felfai deuh khin a ṭial lai. A tuah dih hnu ah khan a tlawmpal ah council pawl sinah cu amah te cun a va kal lai. Zeidah nan ka pek lai a va ti ko hna. Mah cu mu zumtu mi hna kan nunnak ah a tla khomi si. Judah Iskariot nih Jesuh a zulka te ah hin Jesuh hi ka rawi te lai ma pa hi a um tu dan na tha lo uh, atu chan hol kan hol si ahcun dalan dalan ka si te lai la ka rawi te lai timi ai tim hrim lo azul ko azul ko Judah Iskariot cu an ngun keng han kha rak si lei lei Sihmanhsehlaw a lungthin ah Satan nih hmunhma a lak ahcun Jesuh Khrih kha a rawi ko. Man i cah kan duhmi hna cu zei bantuk thil hmanh kha nan sinah tlung ko seh. Pakhat le pakhat karlak ah tlung ko seh. Bawipa Jesuh kaltak i tim hlah u ti kha sawm kan duh. Hallelujah! Hallelujah! Innchungkhar an nu le va zong kan i si lai cu. Pa le fa zong kan i si caan um lai. Nu le fa le zong kan i si caan um lai. Khrihfa upa chinchin zong bia kan i al caan a um lai. Cun pastor le Khrihfa upa zong bia kan i al caan zong a um kho men. kho men ka ti lai mu kanmah bu cu kan tlawm te le hopo kha upa dion en chiam cu e e e ti long mi a ti lengmang mi te kan si ko na te khan vawlei cung thil si ca a tlum kho mi lo te si ca zei bantuk thil va tlun ai kun ko Jesu a kal tak i a roitu si rak i tim hlau mu ti kha chim ka duh Judah Iskariot nih cun Jesuh a rawi ko. Jesuh nih a chim tami cu zeidah a chim ta ti si cun mi, fa, mi fapa cu cathiang nih a thi lai a ti ning bantuk khan a thi lai sihmanhsehlaw mi fapa a rawitu ca cu ngeichia a si ko cu pa cu chuak lo in rak um lawlaw sala ca ṭha deuh hnga Cu nih langtermi cu thil pakhat kan kan tawnmi thil pakhat khat ruangah zei thil pakhat ke kan cung a tlun i cu ruangah Bawipa kan kaltak sia cun vawlei cungah mi vanchia cin kan si lai. Vawlei cungah kan rak chuah nakin chuah lo man khi kan ca ar tha deuh lai. Cucu tu chun caan ah chim ka duhmi a si. Kan nunnak ah felfai te ṭha te ruat hna usih Zei bantuk thil tlung selaw kannih cu Bawipa Jesuh tu kha zoh i Bawipa i fek Bawipa fek tein um chinchin hna usih ti sawm kan duh hna.